Bil-Ħila Tagħkom hija inizjattiva li tirrikonoxxi lill-għalliema li joħolqu riżorsi ġodda għall-istudenti. It-tim ta' lsienna tkellem ma' Anton Falzon, Assistent Kap fi skola primarja tal-Istat. li flimkien ma' edukaturi oħra ħadem fuq ktieb diġitali. Bil-ħila tagħkom hija skema tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu li naturalment ħeġġeġ lilna l-edukaturi biex noħolqu riżorsi innovattivi għat-tagħlim tal-Malti b'mod partikolari. Peress li hawn nuqqas kbir ta' riżorsi diġitali, bil-Malti xtaqt noħloq riżorsa interattiva. Jekk it-tfal tagħna sa minn età żgħira ma jkunux esposti għall-ilsien Malti permezz ta' mezzi diġitali minn età bikrija, jiena naħseb li jkun hemm iċ-ċans li dawn jitilfu l-vokabolarju bażiku Bħal ngħidu aħna in-numri, il-kuluri u x'naf jien biex ngħid hekk. Din hija sfida li bħala nazzjon qed niffaċċjaw fl-era diġitali u allura inħeġġeġ ukoll lil edukaturi oħrajn bħali biex huma wkoll joħolqu aktar riżorsi bħal dawn. Issa rigward l-istorja li ktibt jien, isseħħ fil-ġnien ta' Sant'Anton fi tfulitna. Ta' spiss konna nżuruh bħala tfal biex anki naraw l-annimali. Illum il-ġurnata forsi naqsu xi ftit l-annimali. Imma minn Sant' Anton kont ħadt l-ispunt biex anki niżviluppa din l-istorja għalkemm illum kif għedtilkom m'hemmx annimali f'Sant' Anton, xorta waħda t-tfal huma familjari biex ngħid hekk u ġieli anki żaru l-ġonna ta' Sant' Anton. Huma jistgħu jorbtu l-ġrajja tal-istaxxadini ħelwin mal-esperjenzi tagħhom. F'kull paġna wieħed isib l-animazzjonijet u anki l-mużika fl-isfond u naturalment it-tfal meta jaraw dawk il-kuluri, dawk l-animazzjonijiet jiċċaqilqu jimmotivhom aktar lit-tfal. Allura ktieb bħalma huwa dan għall-ktieb li qed ngħid ċertament iħeġġiġhom biex jaqrawh. Fil-fatt, dawn il-kotba irawmu wkoll l-imħabba għal aktar qari. Fejn qabel konna mdorrijin naqraw bil-ktieb, illum permezz ta' e-book bħal dan it-tfal għandhom opportunità li anki jisimgħu t-test li jkollhom quddiemhom, jiġifieri jkun qiegħed jinqara u fl-istess ħin ukoll jistgħu jaqrawh huma stess. Barra minn hekk, Wieħed għandu ċ-ċans ukoll li jagħżel li jirrekordja leħnu u anki jisma' lilu nnifsu meta jkun qiegħed jaqra proprju l-istorja. Il-kliem waqt li jkun qiegħed jinqara jkun anki mixgħul biex it-tfal ikunu jistgħu jsegwu aħjar dak li qed jinqara. Tajjeb ngħidlek li mal-ktieb hemm ukoll diversi attivitajiet edukattivi u ta' gost biex anki wieħed jifhem il-qari li jkun qiegħed jaqra, l-istorja li jkun hemm quddiemu. Hemm logħob bħal ngħidu aħna il-fittiexa, wieħed joqgħod ifittex il-kliem, kliem li jkun diġà deher u ntuża fl-istorja, hemm għaqqad l-istampa, tipo ta' jigsaw puzzle, agħti kulur lill-istampa, insomma mexxi l-kelma biex timla l-vojt u x'naf jien. Hekk hu, il-ktieb huwa friendly biex it-tfal li jkunu qegħdin jużawh, it-tfal tat-tielet u r-raba' sena b'mod speċjali, għandhom struzzjonijiet ta' kif wieħed juża l-ktieb partikolarment. Hemm imbagħad taqsima oħra, id-daħla għall-karattri u anki l-istorja, l-istorja in ġenerali. Hemm, kif għedtilkom diġà, wieħed jista' jaqra l-istorja u jirrikordja lilu nnifsu u wieħed jista' jisma' l-istorja u anki just jaqra mingħajr ma jisma' xejn biex ngħid hekk. U hemm l-attivitajiet. Wieħed jista' jniżżel dina din l-istorja, dal-ktieb diġitali mis-sit elettroniku malti.skola.edu.mt.